Ng'a gaiga Nairobi ntori buya igo, bamoboririe naki, ng'a amang'ana nakare maya iga bori, ng'a aribwate nabo asirire. Bono korwa agwo, esimi eria bang'ete, nkaminyoka nere gochia omochie omochie onde mwaino iga, ngauga ng'a etuguta.

otari mabera nonya monto natwara kende nomusaba tagokoa monto natwara kende nomusaba tagokoa nomonyora gakoragira kwamasunja mbakokora nomonyora Mwancho morigereria Obosongo Vibes Network, gaka buna eng'encho ere, egasi yaito nigo tomenyete ebinyoro, gokoretera aria agendererete, ayande yokoreria, ayande y'okogokia, ayande y'ogosemia, na ayande y'ogokurera, na ayande boigo y'okorongeyia. Ntarateba nki giatorete ama aiga, chiruti echi abo basi, estory ere twakorete korwa are South Mogera, kwerende ebe oncharia aria ekerorerano. Efamiri eria iga ere ntaka gaki tebwati ase ekorara, embura buna egotwa, Igo bakorara isiko, bagosiba aminto na abasorora. Kamoranche gaki tiga tobwaterane tokonye efamiri eria, titocha kogenda amatanga ekero bakure, rirorio tochake korera buna twabanchete, rakini ekero barenge moyo, titochieti kobabwatesia, erinde erio korora ng'a ng'aki bakomenya. Goikera bono, nababoretie ebinto gete bibere bitato, nachete nkanyoraa.

Bobe ase mokwerero, naki giatoretire mama omogano nore maiga omwana omomura narosirete aiga, emiaka ang'e etato egochia koera bono asirete the year 2023 ase enchera y'obotutukanu chinsemo chiiri chia Nairobi. Gatogete gaitire arutire mogondo ase ba ase bamenyete chiruti echio roche. Korwa rituko erio mpaka bono, serekari inchana gokwana kende igoro y'obogima bw'omwana oyio, Abaibori igo barenka babwate stress na emechando, ekesi eke kegachia kegakugwa ng'a korwa aye natigwe emiaka eyio etato egochia koera nobody has ever gone gose eserekari etebe ng'aki yaya ekiina keria ki'omwana omino oria oitetwe etwanyorete kere iga na iga na iga na iga. Naki twachira tobwati omogano, Nyasaye kagotwanchera toborie egesaku ki'omogosi ng'aki togokora, erinde ere nonye emiaka yachire efamiri eye enyore oboene, Naende eteeme komanya ng'a omwana omwabo ng'aki asirete, nonye mbarabwo nario bakorara toro. Bwata amo nainche ekero togochaka omogano ase efamiri eye iga. Mwanche omorigereria, twaikire omochie iga noo bw'omomura oye Nyagosira, buna toteneine iga noo aarereti gonsa aiga, alafu eye mwaye rogoro aiga nabere deserted aiga monto taiyo, obonyansi bwamerire, eye nero yarenge echokoni yaomokire yarire. But rende totagete komanya omogano ase obweng'e, gose ase obotambe, ninki kiabete oyonto ate omwabo, naki abakinete gocha gocha nere mpaka egacha goikera ng'a agacha koumera amakweri. Ng'aki korokwa omwaka? Inche nkorokwa Joseph mokwa obuya. Na gosira ng'aki akorokwa? Albert mokwa obuya. Ekenyoro eke nkere ki'eke?
Ekenyoro eke nekia boitang'ari, eh, obuya. Obuya, bobaasi. Eh, boba- eh, mbobaasi, Ah.
boitang'ari. Okay.

Toanke omogano o Nyagosira.
Nyagosira nigo are oyomo ase abamura bane, oyo o gatato. Omwana Albert Mokwa iga aiboretwe omwaka eighty five,
agasoma,
kare omoke tokamobatisa, ekanisa yaito intwe nkatoliki, akabatiswa kare omong'werere. Agachaka bekwa eprimary school ria nchore agasoma, na oyomo ase abana barenge abang'aini tarenge moriri, agakora eprimary agasoa esecondary agasoma kenyerere naro agakora, bono gakora naria aimogete gakorire esukuru naria aimogete akagenda kwerigeria rende. egento akorete nigo achiete gakore sukuru akaenda driving school aria tokoroka nairobi achiete akanyora driving school aa tokoroka
loki
bono bono ono akorete ekero akora agachaka agasoa ase bodaboda. Erinde akagenderera. Abwo Nairobi bado? Ee, narasoete ase bodaboda Nairobi. Okay. Akamana gocha kaa,
narakara agenderera chibodaboda echio okona kogenderera, agacha agaika ase akoo akonywoma, akareta omosubati, omosubati oyio agacha na omwana, omwana oyio abeire omonene. Bono ekero bamenya aa, Aribati nere ochete akamoimokia bakagenda nere Nairobi. Emiaka ere nka baramanyete aye ase ogokagera. Aa nabo bamenyete tiyare koba nse ya emiaka ene nonya na etano iga. Oo mbaiborete omwana aye iga na Aribati? Mbaiboreti mwana. Okay. Omwana nere oyio bweka. Mm. Bono omwana oyio rende. Omomura gose enyomba? Omomura.
Okay. Omwana oyio naboo achete ore omoke, omoke kabisa. rende agakina origerere chise ng'a Albert nere ise, nabo asoma mpaka ekero akorete eight, nario obwango nabwo obosa agokwera.
Bono rende omwana oyio nabo agenderete esukuru otatiga tarako taraika tarakora form four. na ng'ina rende ekero aribati asira, aribati rende bono kagenda agacha akaimoka akagaa Akaenda na efamiri Nairobi. Eh, agachia aka- akabogoria bodaboda eloan agaakana iga antebetie ng'a konyora otigairi chibesa chinsinini akore, bagacha bakamoura ekero bamoura. Agacha rende kona koriga rigia naende ebibarua binde ebi, bono bamenyete na omosubati oywo, omosubati oywo naende rende riria aurwa ebigi bigi, omosubati oywo narigetie omogaka onde iga ore korokwa Mogire, bono bakaraba nere, Nairobi abwo bado?
Nairobi abwo bado agwo ase bare gokora ebibarua biabo abwo. Iga akaratiga bono omomura oo akagenda naende korarigia. Eeh bono
agwo okorora ng'a yarigetie koba efriction inke, Rakini tokana koo kobagaambia tokobatebia yaya titoo timotigana tiga ango gosee nonye ne riubi ere riri mokonyora gose ndikanyeke bono bono omwana oywo nabo arenge. ogocha oko ekero aurwa epikipiki omwana omwabo tokoroka Eric nere ogocha okogora epikipiki eye nere okobogoria eloni epikipiki eye chichi loni Eric nere omonene.
ee nere omomura omonene bono ee. Bono nere kabogoria epikipiki eywo ya eloni Igo eri Albert akoe are Nairobi Eric ere nao are tayari Nairobi. ee Okay.
eye nao arenge Mm. bono ekero abogoria. Albert naramogenderereti ake, bono ekero amogenderia ake igo, noo bono obwango obwo, intwe ki tore kaa, nari togocha koigwa eripoti ng'a Albert okure. Albert nigo akwete, mobosokano, egekogera mbuya arenge na abamwabo, rituko eri nabo babete na barabwo, lakini rende egecha gotuka ng'a nigo akwete orutire amache ime. agwo ase omotaro, Nairobi. naende rende omwana oyio okonyora ochakire nonya ore kogenda bodaboda okonyora ochakire oboremi agwo Nairobi, okonyora ochakire oremire rende bare korema ebituma osamore chiguni chitari nke, orema chika chinyanya, orema chikabichi, bono buna ekero agosira nabo akwete otige. otigete chinyanya mogondo chiarenge chinyinge chiare gocha koma konya nao eplani abwate ache koroisia rinyomba yaye. Ee bono bo bono ase obweng'e omwana oyio nabo asirete agasiraa mobosokano nachete nyore richibu ng'a naki asirete yaya boo nabo oyio nanyorete obomaani ng'a naki omwana oyio asirete egekogera rende oroche omonto ogotokerwa rende ekero asira. Omwana oyio omwabo Eric na Dennis bakamanya mambia are ng'a obotuko obwo ng'a osirire akamanya tu tachieti koirwa mochari nabwo abanyene bamoirete bakamoira Kenyatta KU bono nabo bamoirete aroro noo achiete akara abera rende mochari. Mpaka emeroberi egakorwa, agaya agaretwa, agacha agatugutusa. Ng'aki bagokweresa korwa Nairobi ng'aki bono omogano ng'aki orenge? Aria Om- bagokweresa korwa korwa ororo ekero bagogoakera chisimi. Ekero bakong'akera chisimi nigo bang'akerete chisimi yarenge rituko ria Jumatatu, ng'a aria batiusirire. Mwaka ki oyo orenge?
Igo orenge two. 2022 gokare koera omotienyi ikomi
igo rento tari ang'e 2023 bono bono ekero bateba ng'a Albert osirire tokoboria ng'a Albert narwarete ng'a yaya ng'a Albert nigo atoka ore ase omotaro ore ase omotaro atoka ee bono rende

bare koibanana na omorugi oye, bono ntwachete tonyore gose na ebibago aa arigeretigwe gose nere baumeranete na ebibago agasira igo. Iga amenyete kibyake gose bamenyete na momura oyonde oo?
mbamenyete na omorugi oye, omorugi oye abagacha bagaa bagasinyana rende, akarwa erio erio erio agocha koo gosirera Nabamenyete na momura ase momura omwabo oyo orenge Eric na ebibe eh.
Igo totebe omonto maybe oratware omogano omuya ase ogosira kwaye Nairobi na Eric. Eh bono.
Eric naende ne kwansa nere obwateti mpaka nere okorete emerobera eyio mpaka mwana oyio akaretwa eh. Egekogera Eric nwarenge na Dennis eh. Nabo babwatiranete na eamate. ee, abanto ba Narobi nabo batobwatiseti, ee, kagera omoiro ogacha, ee. Igoo mosubati oyio nachete finally akairana? Omosubati oyio name noe arenge abwo, naende ekero eki nabo bachete ne nomobere, nabo amotugutete, aka ekero amotuguta, korwa erio narioo tachete naende erio momura ee nachete erio momura oyio atuguterwe, agacha aa akarwa akagenda, korwa erio tana gocha. Nkogamba more ase esimi, naende gose kero kende ngobatebie are emeroberi bono ye efamiri ya Liberty buna natigaire ng'aki ere. Ere, Ee engaki nere buna bono erio omwana agochia gosoa form one, nabo are koboria naende ateba nonya na emeroberi nabo are gokwana. Omwana nonya amotigete are? Aa mbagendete koma na omwana. Okay. Lakini rende omwana oyio naende akairana, agacha ase aba esesokoro yaye na nyirakoro akarasoma nyaka egogi ekero asoma ogoika form two bono rende riria atagete kogenda eclass kende tagenda gose amarks arenge amake bono omwana naende agakana agateba bono ti nyaka egogi tingosoma bono akarigerigwa nyaguku, nyaguku naro tache asome egekogera. akamana agateba nese ng'ina agochia, omwari nabo agenda oo akagenda agwo Nairobi, omwana oywo nabo okonyora agosoma. Igo ndoche gende igaika form three iga, eeh sobo ng'ang'a abaibori nkomerana tore twakwana na barabwo eeh.
Bono aye buna omogaka omanyete abagaka ba omochie ngoika orasegete, kwarengereria ng'a egento eke nabo kee, bono aye ko- buna omwana oyo oasirete, Naki obogima bore? Naende ng'aki okorora kwao buna omogaka? Nki gose kiareta?
Omwana oye engencho asirete ero nabo asirete agatotabanania, eeh nonya ne enka korwa erio, na bono ndoche ng'a titochieti koba buya. Nonya mama omwabo nabo achiete agatwara chimbaa chinene sana, mpaka bono tari buya. Bono rende ekero nkorigereria, nabo ndoche rende ng'a amakweri ayio aro nabo aachete, nonya rende mwanyabanto kero kende nabo barakurutere, Eh, eh, ekonyarekana eria. eh, nonya bo- rakini rende ntori gochi twamanya. Ka tore abakristo tokwegena ng'a Nyasae nomobui, Amen. naende kare omobui nabo agokani monto onde bwensi engaki ende yonsi omoyio omoira. Bono rende tomobekera amasabo nkona komo komosabera tore, nonya rende ekero kende nonya omobenyachieni osoete akatoturubania, bono omwana oywo ominto rende gasire aa omwana ominto naro aa nere keri sande, bare koraimoka nere omwana oino oyo omino orenge nabo arenge ekero are aa nigo arenge koboka mambia ogenda bosongo, baimoka ne chipigi ne chinyeni oyo omomura ominto nigo akaremire chinyeni, bagenda nere mpaka ororo. Bono ekero oyasira. noyio otachieti koira amatuko mange, nere akagasera rende. Akarwa Nairobi nepikipiki mpaka kaa, ache korira ise moke. Ng'aki bare ne ekasi eye yaye gose? Ee, ise moke bono. Ise moke.
O- Oyo okobwatia oyo momura ominto, oyo akobwatia, mwaye eywo inse abwo. Bono, ekero omwana oywo amaene arora ng'a Chrysantos rire. Noo aansete koo. Nere goturubanera.
Ee, tachieti koba bo, Ebirengererio.
bi- birenge biane tinweti ng'a na- naanchete airanere gochia boro rogo naende akore egasi yaye buya. Na rieri rende na gaika rogoro na o- o- okourwa epikipiki. Bono rende, bono ase obweng'e nabo tokorigereria buna omonto omonene kwaboria. amakweri aro naro, naende togocha kong'acha monto otebe ng'a nyarebe omoito otabwati obomaene. Erende nabo togoisaneka tatiga nintamanye obomaene bwaye ng'a noe eke cause yagerete omwana oywo agasira, ero nabo ensinyete eh, nabo ensinyete egekorera ngochia goaka esabu, naende nchie komorigereria buna are gokora ebinto biaye, ndore ng'a kweri naboo ekasoro yabete eh.
Serikari nchachete ekarigereria mang'ana aya ekabatebia ng'a ninki kere? Serikari techeti, serikari techeti pi, na mpakaaa nonya na ebari oyo yaye nonya ekarari KU, Kenyatta University. Bono rende ase engencho ndoche mwachire igaa. kogani komanya ng'a naki ee eh esabari gose amakweri omomura oywo abete, bono nabo toragenderere twoyie eeh pari oyo naende togani komanya rende eserekari ere omanyete nabo ekomanya amang'ana yakiria. Eh rende gachiete aria aseeee bakarigereria nonye na ogokwa bagakomokora post mortem, igo mbaroche ng'a naki aasirete. Eh igo orocheeee ngototebia ere eserekari terigoteba omaete egochi yakira. Igo bono nakiiii rende ngonye ndiri buna eserekari, tware kogania rende obokonyi anga nabo yare gotokonya erinde ne toreri rende nonye ne epikipiki eria eche, nonya rende egento geke tuna korera nonya na abanto abwo baye rende ki baraigwe ng'a egento giachire gose kiabeire igaa, mbagocha rende bana kori rende omochi oye ogororoke, eeh, engento nabo tokogania igo, eeh, egekogera karenge omo. omwana bw'engencho ase ekenyoro nonya na ase abana bande, ebinto are gokora na ebiya birabwo, ee nonya na abanto nabo banugunegete bakaigwa bobe ng'a naki omwana oyio asira. Erio agosira epigipigi yaye ero netogete gose eyachiete? Konyora yachiire, eye bono konyora oyo otigaire ase nini akore. Yaani karatige entang'ani akourwa, kera aurwe entang'ani, nachete agasoa eyamo mura omwabo. Bono erio agoitwa nabwate pigipigi, inche atogete, gose iga iga arenge buya eka konya ituko erio tabwate pigipigi?
Ituko erio tabwate pigipigi, Okay. naende epigipigi eywo tesireti, nero nigo yachete ekaa nere ekairwa eh, Okay. eh, nero nabo yachete ekairwa ase engencho ye. ribererire eri ri'amakweri aya. Ee, ase amarieta inche ngorokwa Anastasia Nyanchama mokwa. Albert noyo na omomura ogatato. Nigo arenge omwana omuya naende iga namwanchete kobua ake inga abana bonsi. Nabo are korema endagera mogondo. ogenda oimokie ebituma, omoguko, oboye omoguko, otebie abana babeke oboyo amo bono naende okorirania eubi bwa etuka, basi osimeke endagera, iga ekero arenge moyo igo nare koigota, abana bamwabo baigota. Lakini bono ekero arwete akagenda Nairobi, nabo antegerete amatoke aye are inse abwo, agacha akarema baka egesima ase agetigerete noo kere. Agateba mama nara narachire korigia ebesa inche gokorera enyomba, akanya konderanania amatoke aywo. Akarwa orende akagenda. Bono inche iga na nare kona korengereria ebirengererio. Oborwaire bokong'ita botari kororekana nyagitari, nkarua orende bono omwana okire omwabo omoiseke omonene acha kong'ira nyagitari, bagacha bakarara igaa. Mambia babokire ko bakonya korosia echae, inche bono bantebeti ng'a rigia ekebande kiago tokoira nyagitari. Bono rikona korigia ekebande, nkoigwa nkoigwa bagokwana momomura oyo omokogoti. nabo barenge nyomba abande, bagoteba ng'a okorora ng'a agaite tu. Bono korwa agwo ekero naigwete ng'a agaite tu, bono ebirengererio bikaminyoka mpaka ase abana baria bane bonsi egekorera nabo bamenyete abwo Nairobi. Nkamanya korengereria ng'a gose ng'aki gose aite tu. Nkamanya gotiga bono chia ebiwenda ebinto biria biane na omoransa aria nare korigia ekebande, ngatira gocha momomura onya omokoti. Momura oria omogogotia agateba ng'a mama oyi gocha mobase komotebia, nde noyomo agateba ng'a yaya inki mo inki mokomobisera motebie. Ake igo ekaseni yane nere Nairobi, akarua aga agateba ng'a mariko ngoaka are esimi, mariko agaaka esimi agantebia kaseni naki, ng'a iga iga Nairobi ntori buya igo, nkamoboria naki, ng'a amang'ana nakare maya iga boria. Ng'a arwati nabo asirire. Bono korwa agwo, esimia eria bang'ete, nkaminyoka nere gochia omochie omochie onde moino iga nkauga nyetuguta, Jesu tiga nkaime, nkairana gocha.

Ngosoa gosari ribati ngateba omwana oyo naira onyagachete amabati aye onsi atato, agantebia tiga ngende Nairobi, ndete nchi korigia omorangwa na etirisa, chinyanya chikare oo chisiarere obuoyo, egere chibesa ncha gokorera enyomba eye emerangwa. narengerere tinandi gocha konyepurasta rende inse na igoro. Akarua orende agakora ki? Akagenda igo. Bono ekero ngocha konyora ng'a osirire, inche bono ebirengererio ebi mborete pi, nabo togokwana buya na omonto ebirengererio biasira, tindi komanya ng'a inki. Gochia bono iga mbuya ndake, nkonya gosaba ande Nyasae ankeanerie, naende ndore ng'a gaki, namwanchete na Nyasae, Nyasae iga amwanchete engaki eye rituko erio. Igo bono kende nkeiyo ndakore, tiga Nyasae amobeke omoyo oye ase agachenu, eeh. Bono eserekari. Inche nigo onde omotakabi. Omwana oyo nere onkong'etie ase chinyomba echio buna chire isato iga. Agacha agantebia mama nte ebesa nke, nainche nente nkogorere amabati ase chichokoni echi, nkwagachere enyomba eye ye ribati, ye echokoni. Tonya gotwerwa embura, omonto oyo okobekerete eburati, embura iga egocha gogochanda nyomba. Omwana oyio agakora boigo, agakora, agakora kera egento, agatiga nkobeka bono emerangwa. Bono inche timbwati kende pi nabo onde iga, egechicha nagakorire chinguru aya chia mbora mbotokaine timbwati nguru. Bono nkorigereria bosa igo, bwaki bwaki maambia mbuya, inche korengereria ng'ende mogondo, nguru timbwati. Bono onde bosa igo, omwana one nere okanyigotiria endagera. Kare kominyokia epikipiki pi, nabo are gocha ondetera nonye gento kiya iga, ntebi mama naye nayebeka mono, bono korwa agwo, nigo mbwate obokong'u, nonye tori na omogaka, ting'isanegeti, igo igo mbwate obokong'u eeh. Bono eserekari nere erarore etokonye, omosubati naro one omwana obeire omonene. nabaa omosie wa Joina naba arigetie omonto oyio barenge komoria omogaka ateba ore korwa komogire, rakini omwana oria iga akanete ng'a inche igo omanyete ng'a oyore tata naribati, tata iga nimanyete ng'a tata iga akwete kare. Bono rende omwana oyio kenge ere agachia naende akanga korwa agwo ase ng'ina agacha igaa, bono naro iga abong'ina bong'ina korwa. Nabo bono omogaka oyo bakire akwanani, inche ntana kogenda twaumerane nere. Na inche nabo mbegete ekerengererio ng'a gaki ase ogwancha Yeso oyo ore moyo, Yeso moyo are, omwana oria airane. Ekero airanire, ebirengererio ebi mbwate, na inche nari birasire. Eeh mbikanyeke rende, naende rende buna gwakwana eserekari onye egotobwatisia, ekonye omwana oyio, naende ebwati nonya na ebe- ebinto ebi biaye Ase biachia. ase biachiete epigipigi eyio, erinde omwana oyio yona agoteberera rende buna akorora gose na okanye. Onde narochiete akamanya endagera yaye ase atigete mogondo. Endagera,
inche endagera ero timanyeti ng'a natigete egekogera omwa omo Eeh. ti- tiga aye ndagotebi Tinyanya mogaka. natigete. Ekere ekere omwana oyo agocha gosira, konya narure igaa, nachire baka Nairobi. ekero nagenda mpaka Nairobi kare nachire atang'ani, eri ne round ya kabere nkogenda. Bono omwana oyo nkabarigia mogondo aa, amatuko atato namonyora, nkanyora amaene ne ching'eni basimegete mogondo. Baria bakore makomo bagantebia yaya, baria tokobanyora nse eche. Igo bagocha bakora aka igo, naende bachie, bachiire. Bono. Omwana oyo iga engaki eyio bituma mambia arenge oo. Egento igasimugete chinyanya ase oroche rore gotira mpaka rogoro chinyanya chioka. Ase ayio ndagantebia ng'a yaya gochia rogoro ere nakomboiyie omonto. Igo tatigete endagera ero. Chinyanya echi ne endagera Ege- egento atigete ne chinyanya bono, chiria chigasareka. chiare komoa chibesa. chigasareka. Nonya chinyanya chiria ekero akwete, iga baboi- babegete bagachireta bakaa, Eh-eh. bagacha koria aba- Chinyinga abanto. echiasaregete gaki.
Ee, manya natarenge Manya bono no- naki oria ore akosa.
gochirenda ta Tari buna ase, ngo. naende ne echinyinga echiare, nabo chiare gocha komokonya gose chitokonye. Okay. Bono nonya ninche, igo nkumete igo nsinyire koboria, egekoera abana nyaroka, mbarengeo ba- ba- ba- batato, abamura mbarengeo. nere igo mbatatu na omosubati oye. Bono ngosinyia omonto nkobori ng'aki Albert bono ng'ai ng'ai ng'aki bono yachanseti Albert agacha ko gokwa. Eeh omong'ina aya nkoba are buna kwaborigwa ribori riswari kware koiraneria rigiya ndiri ng'aki, iga akwete agatiga ebinto Agatiga ebinto biaye biaye mogondo. biria biare gocha komokonya bigasareka. Biria biasareka. Aya namba ya kabere epikipiki eria yaye auretwe. Eirane. eirane. Namba ya gatato, omwana oyo onye nchirende eserekari gose bari bari Chibesa ire enga n'obwango. konya atigairie epikipiki. Chinke. Chinka konya ratigaire. Chinke. Chinke buna ire enga. Mwatebeti buna ire enga. Ee, ye- iga atebete ng'a nemerongo etato bono gose ne. Elfu sarasini chioka. Ee, konya rokorire.
Mm. Ee, nabo atebete konya nesire gokora. bono enchera rende oroche buna amarima ayaaa gaikire, akamotanta tanta nenchera ende iga, agatonyora.
Mbuya mono omong'ina, tiga Nyasaye akobeke chinguru, naendeeee kaa Nyasaye narete amachibu, kore moyo, erinde omanye ng'iki kiabete, mbuya mono. Mbuya mono gaki. Mosese moseseni igo mwensi buna more iga. Asante. Ee twabasabeire Moseseni amang'ana chingaki aino ase chionsi. mogochia, egasi eye mogokora Nyasaye abarende. Mbuya mono. Mbuya mono gaki. Mwanche omorigereria, Tagete torakwane na momura omwaberiki omonene, nere barenge nere Nairobi, aande nere oratware omogano ime. Eric, nore ase toragosoria ake?
Ee, nabo tokogosoria. Bono ntagete obe omweng'ete obe omotambe mono, Ee, ogochaka namarieta, alafu inwe mwarenge na momura omino Nairobi abwo. ee. Nki kiabete?

Barenge bamenyete nere iga agwo, yeah, before iga agwo mu maruroi. Bono omwana oyo ominto buna bamenyete nere, nka mbaetanete omosuacherete before.

naakana. Intended from there chingaki chingaki aruete iga akagenda maruroi bono rende gachia gokora egasi baria abanyene bakang'akera esimi ng'a yaya tobwate balance ya six thousand bono ko nagende ng'a tiga nchike omoriri timonyore pi- rituko eri nkarara agwo my sister ngotirimboka barenge gochia gosibwa

Okomboria ng'a, Andrew, kwanyora ase emiaka etano ng'a omote oyo tindanyore? Basi nkomotebi ng'a, Yee, ore gonte ng'a andere oise amo. Nkomotebi ng'iche gocha, ng'a yaya nake ogocha ikaika iga nkanye nakire, tachieti kooroka. Mambia ogokia nkabera abwo mpaka amo moende bwa saa mbiri. Nario agocha saa mbiri iga atindete nkomoboria ng'aki to ng'aki togende nyomba yao ng'ai kwarenge.

Ninyie etuga ri'oboka na egante yaye nanchie kogenda, tinyorete kende nkagamba tekora iga, etuga keria inyeimorere inyeimokie onyire mpaka mogondo ase abana abwo bakobera bagokora egasi oo. Bono gochia bokia Monday, nario ere etuga piga eyio ogoiko, nde enchera koga chende inche ng'ende oo tochie gokwanana nabare buna aba omonkwana oyio ominto noyuo, nario akombori ng'ai ore omoigwa one akombori ng'ai ore, nagamba yaya, ere onde Rostus.

Abasani nabwate ngoa, kera omosani nabwate esimi, ogontomera ang'e ormosi 20,000. Gasi gantomera 20,000 nkagenda, esimi nagor, korende esimi nagorete namogorerete ng'a akorere ase wifi ase ebara goeta, nkagenda nkanyeakanera ang'e 1,000.

Nachiete akore postmortem, bono iga ang'entetwe agetwe omotwe gose ne echuma akarutwa amache ime. Bono korwa agwo rende tokaroberia naye twakorete emechango gocha gocha gocha tokamoreta tokamotuguta nka. Bono omosubati ore nde oye konya tochi koigwete konya tea before konya otebire ng'a yaya omomura oyo akogenda ekero asibire ogenda ore nakobatuberera ase bare ekambi. Ee ng'a nkobarigerie are omonto nkobarigerie are ebibago bimoite. Omosubati oyo iga arenge no, gakoo nomosikari orenge?

Bono gasire rende omosubati oyio to, ee, omongwana oyio, oyio, oyio orenge ng'a nere esibaba ase agwo, naende ere ogoteba ng'a yaya ng'a niye nachete mpaka mogondo agwo, nkarangeria bamwe, ngaakera bamura bamwoe esimi, ngaakera basubati bamwoe esimi, ng'a tinchieti gokora ki? Bagacha bakarigereria ng'a ng'aki emerero ebe ase ayio arenge.

Ee, korwa agwo bono nabo kora ng'a embwa ekamanyete because rirorio omwana enyigwete ekero omwana nachete eria before agoteba omwana osire korusi omwana oyio ogocha etown nkoakerwa esimi ne chinsa chia nabairi Mm. bagontebia ng'a omwana oyo bwa omosubati oyio otoke nkogenda chiarenge gose saa saba chia botuko naende ngachia komoika omaroroi Mm. nkomoreta tata chia ase kogenda ase emina nkomoreta mpaka ase emenyete Tata, nari ngoakera ng'ina esini, ngoakera ne chisese chiane bagocha, ng'ina ogocha naende okomoikurueri from there engaki eyio mpaka goika bono. Ning'a nakonya information ase omwana oyio ase aberete, omwaka ochete konte ng'a omwana oyio nga nkoroka nare gosio. Igo bono ege e- obomaene tokonyora korwa ase estory eye mbori ng'aki, omo- mo- mo- omosubati oyo nywomire na momura omino iga are gokora efamu, efamu eyio noo momura omino atogete aiteire.

Bono ase ase ntobwatane nekorokwa Kasarani Police Station. Mm. From there Police Station Kasarani, Mm. eh, omwana oyio nto ekero tokomorusia iga abwo ntomorete mpaka Police Station Kasarani. Mm. Bakamana gotochencheria omosigari omwao, eh, tokamoira city mo- yaani batete komoira city moja, togateba abanyene ntoro, eh, ng'a ng'a keyio chibesa nigo ching'ete goteba ase eng'encho ne family tore, Mm. tiga agende abe ero. Mm. Bono korwa agwo bonsi bonsi mwekere gokorwa, na otu arenge naakanete chibesa bonsi bonsi mwegakorwa. Bono baare goteba ng'a iga arenge iga aitetwe aga agatugutwa amache enduroni se segwota. Aria Yesu oroche ang'e asare nao atugutire mache. Mm.
Mbuya mono endugu. Mm. Asante. Tokwane ayande baadaye. Mwanche omorigereria, abagusii montegererete egesaku ki'omogusii, ekero ngokora omogano oyio iga tiga nkwane iga. Omong'ina oyo ore rire sana, ekero mwaigwa agokwana iga are korera okorera ogotindi, bagaka barabwo ngoteema bare gwekomereri lakini ekero ago ekero ogokwana nabo okogwa omonto korwa enkoro yaye ime. Emiaka etato egochia koera, gesaa omomura oyo yasira, gesa itwa, bikos bono tigetoteba egaitire, ekiagera postmortem ninche orogeti ng'a egaitetwe, so we can confidently say egaitetwe. Mpaka bono, abanto bagusekanete abasani baye bare abwo either nabo bakare abagusii, abagusii more nairobi gose more ande, yaani ng'a Ntokonyora monto obwate enkuru orabwatie ekiina eke iga gose egento eke tomanye ng'a amaene ng'aki omwana oyo asirete, ekiagera evidio ngokwana na abanto be chinsemo ao ao, mbare montegererete korwa Nairobi, korwa isiko ya Kenya, Nakuru, Mombasa, Gusii. Iga ng'a buna twachire aiga twarekodire egento eke, monto tari o within eserekari omogusii, eh, nonyeeee Kenya National Police Service. Mogusita yori entenyi orakurukurie egento eke tomanye omochando ng'ai omwana oyo aiteretwe naende ning'o omoitete, ande pigipigi eywo yaya yauretwe. Omanyete efamiri eye bono yaani you can see kende tikeiyo yaani nonye ne chisiringi ikomi chia okobwatia ekina gochia Nairobi hakuna hakuna kitu. Motare gwancha abase gusii baminto more in various ranks. within police. Gaki mobwatie eng'ana eye, erinde erio tomanye ng'a what really happened. Manye tomoigwere ekero kwamanyire omwana oo ng'aki akwete, nonye osirete, at least ebirengereri nabo bigotoerera kwarara komanyete obomaene ng'a egento giaetete omwana one neki. So I hope buna twacha aa, egento eke nkorosia kere turning point, ekiagera omomura ogasirete 2023, Korende mpaka bono nemiaka etato erigerereti gochia koera bono, buna omwaka oyo okoera iga emiaka etato yakire ense, information teiyo, apolisi ebachete bagakira, nobody is doing investigation, iga igo bono totebe ng'a abanto bagenderere gokwa egesaku eke, tokirete tore moyo. Amareta ane korwa Rogers Kaka Sungura, Nyasaye oyio.